a pui rem rem khawp mai hei hi hei khap khat khap hnih khap thum khap li khap nga khap nga vel a nia em hre hem hem khawp mai a heti zawng khan heta tang khan an khap thin teh khat ni

mahni hming pawh ziak thei lo, kawhhranah pawh i hman tlak lo. Kei kan inchhuak fai tak vek mai chu ni mai a, hei tengte hi. A kawng leh ka ren vel leh zirlai hi kan harhsanna bul pui ber chu ni mai a, ei leh in hi chu dam hi chuan ti ve zel thei mai maw? Hei hi chu. Ni e, harsa daih chu kan nei nasam hei ka ren kan nei bawk si lo, kawngtha kan la nei bawk si lo maw zirna lampang ni se. awm bawk si lo nen zir nawm lo ber mai hi pawi kan ti maw aw thlir tu te like and subscribe kha min lo tih sak ula hei hi sangha bawm pangngai kha a ni a hei a khat nuk mai ni a leng lo a lian khawp mai a hei kai khu tui litre khat bottle A awm a, aw kut atang khuan a size chu a hriat theih mai a hei ka kut zungpui a ni a, a mit aw hei tikhan a size chu a hriat theih mai a awm e, lian tha khawp mai. Aw vawiin hi February ni khat Sanghnih, sawmhnih panga a ni a, hei Builum khuaah kan awm a, Builum khua taka kha chu eh Sanghnih pariat bawr chho vel khan tuiin a chim pil vek tawh a, khi khi ti lamah te khian in a awm a, khi khi lamah khian. in a awm bawk a hei hetiang kawng vek hi a ni a kawng hi chu a chhe vak lutuk lo a eh khut eh khawlasi pa tanga rawn chhuk thlak khan chem lui ah sawn eh concrete loh hi meter sawmnga bawr vel kha a awm a chumi tih loh chu tlan par par thei a heti lai hi khua a ni a in sawm panga bawr vel an awm a. UPC North East India Kohhran a lawi vek an ni a, hetian current hi a lut lo va ahh solar hi an hmang hlawm a, khu khu ti lai inchungah te pawh khawn khu solar panel a awm a tian hei ka pi te pawh hi sangha te. ah an man te eng eng emaw hralh tur leh bazar turin colarship lam pan chhoh an tum a ni enge pi colarship ah tin tuma e nang ni chu colarship ah in awm e hmar venga in rawn chhuk thla mai mai aw aw sangha manin an pa te an riak a heti laia awm ho hi awm ho tih ila heti laia builum khua. mite hi chu sangha man a ei zawng deuh vek an ni umm naupang te pawh an awm a aizawl atang te pawh sangha man in an rawn chhuk thin a khu ti lai khawn sangha lian deuh mai pawh an man a kg sawmhnih bawr vel haw tian sangha man in ei an zawng a khi ti lai khi khi khi an biak in a ni a um khi khi heti lai tlang deuh ami khi united pentecostal church ni ai builum north mizoram district a in tia um heti lai um a hian hei ui te te pawh an awm a heti lai hian sangha aah repna a awm a hei tha khawp mai tihian sangha te hi a rep ten aw khawlasip lamah te aizawl lamah te mizoram hmun hrang hrang ah tiang khan an hralh chhuak ve leh thin a ni umm hei hi builum khua a nia kan sawi tawh ang khan-- A cham bang hi insawm panga bawr vel an la awm a, umm an in leh lo te an khawhlui te chu sanghnih pariat khan tuiin a lo chim zo tawh a tiang hian an awm a, sorkarin a court ah te case te pawh la kal lai mek ni ten kan hria a, hei ka pu te kan kawmna atang hian chungtiang chu a ni. Hei kan hmuh ang hian khiti lai bawk tlang atang khan heti lai kan awmna hi kilometer sawm pahnih bawr vel a ni a scholarship atanga aw scholarship thleng taxi hire mahni heta tang hian cheng sangkhat-- a ni a up down kal lam leh haw lam phei chu cheng sang hnih lai te sen a ngai a chung tiang chu a ni a ah bazar leh han vei vah vel pawh hi heta tang hi chuan a hau tak em em mai a ni. He ti lai hian upa ram hlir a maw? Upa ram hlir a a awm a, ani hi he ti lai khuaa pawh a senior deuh a ni a, ani nen hian kan heng kawm lawk dawn a ni. Hei pu ram hlir enge he ti lai a awm in in eng sah bawr vel nge in nih kha? Tunah hian in sawm panga kan awm. Aw in sawm panga an awm a, enge in khua hian harsatna te in nei em? He harsatna chu sawi tur a tam mai a, ama erawh chu ih a zualpui ang chi deuh chu kha han sawi ang a, hei tun hma atang khan SSL ho hian zirna an mi rawn pe a, SSL a min maw aw, tichuan kan sikul hi ih hnih an mi rawn hnih suahsak leh ta a, aw tichuan an mi rawn pe leh si lova, aw sa hnih pakua atanga

Tunah zirna lampang hi kan pawimawh em em mai a, kan nula kan tlangval te lehkha thiam lo, mahni hming pawh ziak thei lo, kawhhranah pawh i hman tlak lo. Kei kan inchhuak fai tak vek mai chu ni mai a, hei tengte hi kan pawimawh zualpui ni ta a ni, kan pawimawh em em a ni. A hmate pawh khanin Eh zian na te pawh hi ka lo sawi nasa tawh a, dawk thlengin ka lo thlen tawh a, tin Bialte MLA Pu Rin Sanhen ngei pawh ka lo thlen tawh a, eh helai hi mil ngaihtuah sak lo kan ti a, mahse vawi ni thlen ngaihtuah theih mil ngaihtuah sak theih lo a ni, chu chu kan harsatna a nia. Tin, chu mi piah lamah hei tui tlan tur te kan nei lo va, tui te pawh kan mamawh em em a, tiang chuan kan han dil a, mahse vawiin tlem hian engmah hi min a tihsak thei lo va, tiang kan la awm a, tin helai kan awmna chhan hi. kan sawi ang a, tuikhuah avangin kan chhuak thei ta lo va, compensation ah kan lungawi lo vang khan chuan mi tam tak te chhuak thei lova an awm ta a, tichuan hemi chungchang thuah hian Kolasib BC Puduaha. A rawn chhut lai nia, tin ADC Puri Nian te nen. Tichuan chumi lai hun chuanin i anmahni kutah Sawrkharin i i bial chhunga i Hydel Project seh lui in a chim chhuah tur la lungawi lo te i tihfel tur a ni tih khan thu thu pek an rawn pe a Sawrkhar khan maw. Tichuan anni khan lo kal thla ta a ni. Tah chuanin i anni te pawh khan min ngaipawimawh a, helai hmun ngei rawn tlawh a. Hei tuikhuah hi sah thei ni tawh si lo va, in compensation ah i lungawi thei si lo va, in la chhuak thei bawk si lo va, tuikhuah hi sah leh chin tawh lo va, mihring chin hmun phal a nei bawk lo va. Chuan compensation ah ina lungawi ila ina lo ngawi ina lungawi lo tlat si a ina chhuak thei si lo a i hei in case in fel hma lo chu leh in luhawina i hmuh hma lo chuan helai hian in lo awm tur a ni tiin helai hi i. min hreh chak ta ni. Tuna in awmna lai hi aw. Tichuanin i helai hian an en khan a rawn survey ta vek a ni. Aw. DC te nen. Aw. I adc purina te nen khan helai in leng thei vek a. Tah hian thler fel tak lo siam u la. Aw. Tichuan in VC ten thler fel tak siam se la. Aw. NR in hnuk thlanga in thler kawng te in tuihpur kawng te mawhpiang in lo thawk ve dawn a ni. Aw. Tiin DC khan thim hnu chhiat ta nen. Aw, lungawi takin nang ni pawh. Aw, lungawi takin i tah chuan kan awm ta nen. Aw. Tichuan khan chhuak chho va lehkha ka rawn pe vek ang che u ti nen. Aw. Lehkha an rawn pe ta vek a ni. Aw. Chu lehkha chu All Builum Chhuahsan Tuai Tur a hriat tirna a. Hemi lehkha i hmuh atanga i ni sa rih ran hmain i chenna in, i chenna in i, i chen leh rawh tih i sa tur a ni tih hi. Aw. Emergency khan lehkha an pe ta vek a ni. Aw. Tah chuan awm theihna tur khan i document khan la pe ta ni. Aw, heti laia awm theihna tur. Aw, helai awm theihna tur kha. Aw, khumi khua tuin a chim tak chhuah sana. Aw, aw, chhuah chhuah helai awm theihna tur kha. Aw. Min pe ta ni. Aw. Chuan lehkha min pe ta vek a ni. Umm. Eh, chuan i hei vawini thleng hian kan lung awina kan la hmu lo va. Umm. Kan case a la fel lo vangin. Umm. I kan la awm ta a ni. Umm. Tichuan chumi chumi lai bakah pawh chuan tunah hianin hei thangkhal lian zet nei tawh a, i kan tu kan fate an lo puitling tawh a, mipui pasal lo nei tawh a, chuan in dang te pawh a awm ta a ni. Khatiang khan mihring kan pung chho ta zel a ni. Tichuan vawiin ni thleng hian hei i sorkharah te pawh ngenna tam tak pawh kan sawi chhuak tawh a. Mahse vawiin thleng hianin i hma an min rawn laksak thei lo a, tu dinhmunah hian tun an kan la ding a ni. Chu chu kan dinhmun tlangpui a ni. Heti lai khua awm te hi sorkar lam atang hian ngaihsak an hlawh vak lutuk lo a. Chuan heti laiah hian a tira tlem te awm kha an lo piang pung ve zel bawk a. Eng emaw zat an lo awm ve diah tawh a, amaherawhchu zirna te a that loh avangin ziak leh chhiar thiam lo ih te pawn ti khan inchhuah zel te pawh kha a hlauhawm a chuvang chuan hei khawtlang nu leh pa te pawh chumi chungchangah chuan an mang ang hle mai a ni umm sorkar ah inthlan dawn te pawh hian chuan an rawn campaign ve thin a rawn tiam chu an rawn intiam ve thin a amaherawh chu aw thu a taka chantirna kha hmu lei thei lo a ni umm. Chhung tiang chu ni an dinhmun. Hei inthlan dawn mla in campaign lai khan in i party tin hi i an lo kal a rawn campaign a. Tichuan hei kan i sikul kan rawn mawh zel te pawh hi kan hmasa ber a a target hmasa number one ah kan lo dah zel a ni. Aw zirna chu in ngai pawimawh ber a. Aw kan ngai pawimawh a. Chuan ka thlen tam bawk a, a lo kal a Piangte hnenah hian zirna sikul kan pawimawh zia hi i ka lo sawi deuh zel a ni. Tin, bial tu mla, mnf ho lai khan Purinsanga bulah pawh ka lo sawi tawh a. Tichuan, Purinsanga chuan e, chuti ni si chuanin zirna chu pawimawh a, helaiah matric pass i rawm em? In awm chuan i sikul hi a tih theih nghal a ni. A tiang mahse matric pass kha la awm si lova. Tichuan i chu chu i sikul pe thei mai tur min ti a. Mahse kan VC ten kha kha min buaipui pui ta ta lova ni. Aw, VC ten. Aw, kha kha. Tichuan tuna i sikul SS he ho ina min han pek a pawh hi i khilaiah I bawk tlanga kan headmaster Pu Khawliana khian, Ka pu nang ni chu Mizo khuain nia, helaia in awm dan leh in khawsak dan te pawh sorkar hriatpui vekin nia, helai sikul in nang chu hnuih chhuah chi ni lo, hei midang tam tak leilet phaiawm te chu an hnuk chhuak vek tawh reng a, nang ni chu Mizo khuain nia, i. In busy te a insawi sel a, hei chu sikul awm reng tur a ni. Tiin min hrilh a. Mahse, vawiin thleng kan busy te hian hma min la sak lovin i zirna pawh awm lovin, tunah hianin i mi harsa te te te kan nia, khawpuia zirna pawisa pawh nei lo kan nia. Tunah a zir tam tak te pawh hian a ret thei em em a. Eh, zirna pawh nei lo a, sikul fee pawh nei lo a ni. Chutiang chuan dinhmun a nia, tunah hian eh, he zirna hi chu min rawn neih sak thei zel a chuan ka inhnu leh leh vek a, naupang engemaw zat kan awm a ni. Tunah hian naupangte pawh hi eh, sawmhnih, sawmdawn zet naupang an awm a ni tunah hian. Chutiang chu kan dinhmun a ni a. Chuan helaiah hian eh harsana tam tak kan nei a hei eh tui lamah te i hem harsatna kan nei a tui te pawh hi tui pipe te pawh hi pe tura min tih kha vawithlem la pe ta lo a ni. Aw ka pi hi ration lak chungchang thei engtin nge?

Na mumala awm bawk si lo khi ti lai a aw aw tui khur a awm a in kal pawh na tha bawk si lo zirna awm bawk si lo harsa takin tiang hian an awm a i in sawm panga bawr vel an hetah hian pi nun mawi a awm a hetlai chhung ah hian an pa a awm a aw an ni a ni hian phone a lo hmang lak lawh rih a hei keng hi hi thla la turin an kal a heti lai ah hian Eng nge pi hetilai a cheng bui luma cheng ho hian eng nge harsat na te in neih ni e harsat nei chu kan nei na se mai karen kan nei bawk si lo kawng tha kan la nei bawk si lo maw zirna lampang ni se i awm bawk si lo nen zirna awm lo ber mai hi pawi kan ti maw hei hi sorkar te pawh min rawn ngai pawimawh sak se chuan kan khawtlang hruaitu te pawh hianin hma te min laksak che kan tia hei hi kan harsatna chu nia. A kawng leh ka rên vel leh zirlai hi kan harsatna bul pui ber chu ni mai. Ei leh in hi chu dam hi chuan tih ve zel thei mai maw? Hei hi chu. A nih leh tui te hi. Tui khur hi khi leh khian pakhat chu kan nei a, khi hi kan tlan a maw? Hei lui tui hi chu kan in lo va. Aw nia lui tui hi chu hriselna atan te pawn eng emaw nia. Tih vel hi ni mai a. Nih chu. Harsatna eng eng amaw an nei a. Tui khur pawh a hla kal vang. Khawi a maw? Khi lai khan a hla. Aw tui khur pawh a hla a. Umm tihian inthlan dawn ten candidate te tiang hian hemi khuate'n chuan kalin zirna te pawh hi. an lo tiam ve thin a school te kawng te aw electric te pawh solar te hi chu in tin in an nei fer fur a ama erawh chu solar ringawt hi chu eh phur lai ten ni te lo rei lo a hetiang khan rei tak zan ah te pawh a chhit theih lo a. Khua chhiat phei chuanin eng tha theilo. Aw, khua chhiat phei chuan eng tha theilo. Hetah hian ka pu a rawn chho bawk a. Ka pu khawi tangin nge? Emaw? E, aw lui atangin a rawn kal a. Sangha a mi nge? E, ai eng, aw ai eng an rawn phur chho a. Sangha te pawh hi heti lai hian e sangha hmana ei zawng vek an ni a. Khawpui lama tang ten an rawn kal a, an rawn man a. Aa, sangha man te pawh hi harsa an ti deuh thin a ni. Heti lai sangha man te pawh hi restriction leh regulation dan vel pawh kha a awm lem lo a. A hman remchang apiang hian an rawn man mai a ni awm a. Hei hi heti lai hmuna eh khawsak ei bar zawn nan tak taka hmang te tan pawh hian harsatna hi a thlen ve thin a ni. Aw, chu chu a ni a, heti lai te pawh hi sangha man te pawh a dan mumal deuh ten he sorkar te hian han siam se a hmanna ran ina rawn man ngawt thei mai lo in heti laia eizawn nan tak tak a hmang chhungkaw tlem a zawng an awm a heng te tan pawh hian in hmang fak theih nan deuh te pawn

Chhuah in tum. A kan ka hmo a chu zela kan hmu a ni lo. E e. Aw hralh sum tur vak pawh a ni lo a ni hei chu. Mahni a den a mahni aw ei khawp ei zawnna leh hemi ei bar te chu tian a tih ve tawk tawk thei a. An harsatna ber chu tui leh kawng. current aw aw zirna a ni a in sawm panga vel an awm a hei kohhran te pawh mumal takin a ding a tian an awm diah diah a naupang te pawh an awm diah diah a heng ho school kalna tur te pawh hi khi ti lai bawk tlang ah te reng te kawn ah te scholarship ah te kal turin-- a buai thlak a. Chemlui lei lawng khi buai thlak khawp mai khi khi fur ah hian thal ah hi chuan chen hi lei ten han hnawh nawk nawk a maw kal kai leh mai thin a fur ah ber hian in kal kai thin mau pum te kan sat a ti khan mipa ho in khan kan in nawr kai mai thin a hmeichhe hlang tan phei chuan hmeichhe hlang tan chuan kal ngei nawm lo khan chemlui thleng te min rawn thla maw. An la haw leh a, kei ni kan bazar kan bazar zawng min rawn hruai turin ti khan an kal an rawn kal ve leh mai thin a, mau pawh min la kai tur khanin pali panga te ni lo phei chuan mipa pawh buai thlak a tuite a lian phei chuan kho a maw, thil in hnung lamah an nawr a ti khan i hma lamah thanin lo pawt a, aw chet sual palh te pawh la awm, lo awm e, aw chet sual palh a nunna chan te pawh chu tiang te thleng pawh chuan nau nawi nen te hian kal chang te la awm lo thei si lo a maw, hrem lui leh dawn te khi awm tha chuan lai in kar kawng hrim hrim hi chu. School te pawh naupang te han kal tir dawn ni se tha lai te chuan a tih dan dan han inthlah dan te pawh awm mai amah erawh chu fur lai in khiti lai lei a tlang lova lei dawh ala ni lo a tih khang ah khan a buai thlak a ni hei two wheeler te hei auto rickshaw te pawh a awm a heng te aw aw aw. um tiang khan he chem lui te thleng khi chu an kal thei pon he ke ten kan kal mai thin fur a chuan fur lai chuan lei kai te buai thlak a motor lir thei atlang thei lo a chu chu a buai thlak khawp mai a ni hei naupang te pawh hi an rawn lang a pawilo tur ah ngai ang aw trawk a pi aw um hei Heta tang hian sêt lui lam aw pan ang current siamna tura hei eh tui an khuh a nia amaherawh chu hei anmahni ber hian current nei lo berah chuan an ṭang leh ta bawk si a, a buaithlak hle mai hei sawrkar thuneitu lam te pawn ngaihtuah a ngai a, a campaign lai te chuan lei dawh te pawh chu. Aw an han intiam ve thin a ni awm a, heti laia khawsa te sawi dana amaherawh chu hei a khaw chhung kawnga hi chu hei hei heti hi a ni. Aw hi ti lai khawtawn tir thleng chauh mai kha a tha a, umm hetian umm khawsak a buai thlak hle mai. Hu ti lai khuh thianpa khan sangha kg sawmhnih bawr vel kha khan an han khai thla ve leh a heti lai hi volleyball court te pawh awm a nih hi umm nuam hle mai a khaw thleng a hi chu. Kum sawm pasarih bawr lai vel chu tuin a chim chin kha a ni tawh a, thangkhat lian aia rei daih tawh a ni a, compensate te pawh hi tih fel loh a la awm nual a ni maw ka pu? Aw, nangni hi hetah hian tho awmin awm khawnge? e e a chhak khi i unau te ni a hi aw ka pu te an ni hei hi aw an unau te an ni a ka hei a lui kha kan zu hnai tawh a hei motor awm tha khep khup mai a khu khu ti lampang a thlang lamah te pawh khuan sumo te umm four wheeler motor chi hrang hrang a awm a then chuan tent te pawh an lo kaih a tiang chuan hei ah saikum sumo te pawh an rawn tlan chhawp a umm tihian eh picnic ten aw sangha man ten intihlim pah ten tiang khan hun ah. rawn hmang thin te an awm a khawpui lam atang te pawn tiang chuan hei kan hmuh ang in hei he ti lai hian sangha man te pawh an awm a tiang chuan hun an hmang thin a ni hei a hmun pawh hi a nuam khawp mai.

Hei hi chemlui a ni a khi ti lampang atanga rawn chhuk thlak khi colarship atanga rawn chhuk thlak lampang kha a ni a hei hetah hian aw lui hi luang a hei hi aw fur lai chuan a lian a hei hetiang lai hi-- A chim pil vek mai a, khi khi ti lai khi ka pu lo lawnna khi khi khi ti lai khi lei a awm a, khi ngah te khian an dai kai a, a nih loh chuan pu mah te tiang khan mau pum te siam in chung tiang chuan khu ti lai builum khua mi te pawh kha khaw kal tur chuan an dai kai thin a ni. ti hian hei hmun phiah keh hun lai a nia a thenin hmun phiah te an lo kek a chutiang chuan hei an awm a ni aw hei hi chem lui kha a nia hei heti lai chungah hian lei hetiang hi suspension bridge han tih ang ka hria khang tiang chi kha a awm a he chhakah khian-- lo tur an vat a hei heng hi an hal anga lo atan a neih tur a ni a hei tui hi a paw raih mai a a vawt raih mai a a nuam khawp mai a hmun hi sawi tawh ang khan ah fur lai chuan tui hi lian thin a daikai pawh hi phurh awm thin em em mai a. ehh mau pum te tikhan siam in tikhan in veng a tiang chuan heti lai lui hi an dai kai thin a hei heti lai hi kan hmuh ang khian heti laia thil hrui ban ang deuh thil hrui ang deuh mai khi saw saw aw saw pawh saw lei chhe tawh a nia khi khi khi a inghahna ban a ni a. Chuan hei hetah hian a thar heti laia thingkung te ring hian hetlai ban awm a tiang chuan an siam a nia chin khan ka pu pakhat pawh khan a zawh kai zai zai mai a.